May I see how she go take address the issue, I know everybody get their opinion but if you drop your opinion I can watch I can still see something talk I will bring am come my channel because she na person wey dey defend them e no mean say e dey defend them say na bad thing it's good she dey defend them it's good she dey fight for them but when you see truth please try and stand for the truth okay na im my own maybe my own no fit be truth to you um but maybe for me for my side na truth to me but maybe for your side my opinion no fit be truth for you if you are a content creator why not go and set up your camera

People when you be their soldier, police, people when you dey guide for you two street, haba! Imagine dem really hire you to, you know, to be their body guide, that is how you go distract, you no go come do your work, haba na, I wish that comment you no come drop am, you don forget David Junior, you don use am create content pass, you don use am chase crowd, then you just, ah, this my sister, haba, ah, please, Eh where your your your workers reach at least you go try to look all of dem den you go know to dey look at least every time you go say wetin dis my oga do today wetin dis my chef do today wetin dis my you know oga of di top do today at least you go try to look around how is dat commenter e no drop comment na so you go for just leave am no body to defend am no body to fight for him um nihahawi na dis one you dey say you dey fight where is di fight wey you dey fight for there oya let hear more

Look video well well, watch am then bring your own point. You can bring your own point and me I bring my own point. E maybe e fit be the same, maybe e no fit be the same. But for you to dey say David Junior no say no be him dey bring borehole to Yambohanze is lie. Mihawi, first of all, wetin you mention, you say you confuse whether David Junior don dey work with government because to bring borehole to village, David Junior can afford it. Compared to a pesin wey e fit set up a a a no foundation, he can ford borehole, let tell ourselves the truth. Di wan go can ford borehole, eh, I Amawa can ford borehole because I watch di wan go live stream wey some pipu dey suggest di wan go try and bring borehole to your community, di wan go attack di pesin. Me pesin I just I tell di pipu to why una go dey tell pesin na di wan go na government? Na government una go dey no attack sey make dem bring borehole. Na their own to say ah let me dig borehole for my home then people fit dey come come dey fetch the way wey Nigeria we dey do am you fit dig borehole for your house then normal people go come dey buy or dem go dey come dey you know take bore water then dem go go their house this one go no be we the viewers the commenters the subscribers no be we go tell dem say make dem go bring borehole then I was tantalized when Davy Junior say hoo my people let me still play that part because I know say una don first watch am let's replay it again so that This our sister wey say she no hear am from David Junior mouth maybe she go hear am when she see her picture for this my thumbnail maybe she go like to click ah my thumbnail is like this because yes we dey click though we pretend say we no dey watch we dey click no video let's watch this particular uh, David Junior. Abani, thank you so much. I feel so blessed. Like uh, it's a dream come to reality, and uh, yeah.

First of all you say you know David Junior lie according to your words people can hear you know David Junior lie but not too big like this but now you are seeing it David Junior lie you see somebody you are fighting for it's good you fight don't get it twist it's good you fight okay but fight with your brain those people are just for me person like David Junior when I watch that video I watch like

I hope we hear from Masuan. Masuan said, the youth in Yambohanze need your apology for you to claim a borehole where it e not belongs to you. I think na, no be me talk am, una hear from Masuan. Then Masuan say this uh, this project now over three million uh, uh, Kenyan money, you know, those people who know Kenyan money, over three million. Now government say do the

child wey wan act smart, wey wan play, wey wan, you know, for me I no get anything but where I no like, wetin no belongs to you, don't claim it. This guy when you try to paint ah like charcoal, Masua is working, Masua is like this, Masua is like this, Masua is giving out information, I, I regret collab with Masua, that your video don't even go, it don't even, it don't even pass Yabo Hanzi, it was still around Yabo Hanzi, eh, a whole David Junior, Masua collab with you, he don't even hit 1000, I don't know about now, but that time, It's not up to one thousand, it's not up to six hundred, he was dia, di view was so so low because you don share him to your community, di community wey your broda is fighting I am Awa is fighting Woodmaya dat both of dem collab dat Woodmaya Woodmaya refuse to share him video to his community or to link him link under di video dem co dem do togeda but you you collab with Masuan

best that I wash that I will sit down learn not about go school me no go school but some people they dey go school they first get that brain plus school you see wow but some people they no go school but you see see say I think they get sense but they no go that school writing for me see you it's like you get the both side you quiet you dey look them when they dey pack dey go vuv they will pack dey go vuv now

Ehn Mickey don blake break her heart o me am here ah me am here o because the love you are showing this ma our little sister eh the thing dey scatter her dada I will suffering bring their video but now let eh let us end it here me how eh me how we never say you don hear it from David Junior David Junior pronounce it that am bringing water to my community kudos to my mummies who support me never say you don't hear that if you say you don't hear go and rewatch that video collect cotton bud use it to clean your ear so that you hear well well i see i watch about carol video you address okay now let's go there my people see i see you in my next video let me end it here let me go on prepare something because tomorrow saturday i will not have chance to film for my tomorrow or sunday video